Dyn ei filltir sgwâr yw Timothy Evans. Mae'n fwy adnabyddus fel Pavarotti Llambed oherwydd ei lais tenor arbennig, ac yn ddiweddar cyhoeddodd hunan gofiant o dan yr un enw. Treuliodd deng mlynedd ar hugain fel post feistr yn Llambed, ond bellach, mae'n gweithio i Gymdeithas y Merlod a'r Cobiau Cymreig yn Felin Fach. Magwyd Timothy ar dyddyn Bryn Stores yn Silian, lle ddechreuodd ei ddiddordeb mewn amaeth.
Fi'n cadw anifeiliaid er, eriod wrth gwrs a diddordeb mowr ynddo nhw, felly 'na'r prif reswm nes i ddim cymryd y canu ch'mod o ddifri mwy ne' lai achos o'n i'n mwynhau bod yn y wlad. Yn mwynhau gydag anifeiliaid ac wrth gwrs yn mwynhau canu ac mae popeth yn cydweithio'n dda iawn ynddo fe. A mae gennych chi amrywiaeth eang o uh, anifeiliaid.
Gormod yn braidd. Felly os um, y defed fi oedd gyntaf, ges i um, dafad a, dwy ddafad a hwrdd dan, dan rieni pan o'n i'n ddeunaw oed. Pobl call felly yn cael car neu motorbeic, ond dwy ddafad a hwrdd o'n i moyn. A na ddechrau ar y diadell dorwen, a maen nhw dal i fod gyda fi o hyd, wrth gwrs. A wedyn, yn, uh, well, ers rhyw Ddeng mlynedd wedyn cael yym merlod Shetland, mynd fyny i'r i'r ynysodd i i dder- i ddewis dwyn y dair i ddechre, a wedi bod nôl siŵr o fod ar pump neu chwech achlysur yndyfe yn y yn yr ynysodd wedyn, a ma' 'da fi erbyn hyn yym wyth o gesig magu Shetland a march bach. Ond wrth gwrs gyda'r Shetlands ma' nw wedi bod yn gwerthu'n dda iawn yndyfe chi'n gwbo, ma' nw wedi bod yn o'n i'n mynd lan i i Reading i gwerthu nw fyny fyny ma'r arwerthiant swyddogol, um, bob, bob blwyddyn ac o'n i'n mynd lan ac o'n, o'n nhw'n gwerthu yn dda i wedi gwir hwn. Chitho wedi cael pris da iawn am sawl un ohonyn nhw? Do, gyda ni am um, Apache Princess, e boleth fach ddwy oed um, ddi a gwyn oedd, nath, nath honno 2,000. A wedyn, ers rhyw bum mlynedd, um, mynd falle'n bach yn fwy o faint a cael merlod mynydd. Mynd i arwerthiad nes i gyda Richard a Gethin i um, ar werthiant yn Aberhonddu a gweld y gaseg fach mewn rhyfel harddwch. Ac yn nhw oedd o ddod i brynu, brynu caseg y diwrnod ni ond fi nath brynu yn y diwedd a ware teg nath nhw fodloni fi chalu a na cychwyn ar y merlod mynydd i weud y gwir.
Mae Gethin Morgan o Fridia Ormond wedi nabod Timothy erioed ac mae'r ddau yn helpu ei gilydd i drin a thrafod yr anifeiliaid. Ie, oni bai amdano fi, sa'n teimlo bydde'r, um, bydde, well, bydde David Balwen bendant ddim gyda fi. Bydde bydde'r cyffylau wedi bod yna, achos, well, oedd dad moyn dechrau brydfa ei hunan, ond fi'n teimlo da'r David, o'n i moyn David, a oni bai bod bydde Timothy wedi bod yna'n gymorth i fi, a wedi rhoi uh, ei barn ar, ar y David, bydde fe wedi bod, o, fe nath e gosod sylfaen dda iawn i fi ddechrau. Pan mae fe'n dod i helpu gyda'r cyffyle, fi wastad yma, uh, os bod e moyn mynd mas â'i ymwac neu paratoi am i'r sioiau, golchi nhw. Fi mwy na thebyg byddai'n gwneud y gwaith na. Ti sy'n gwneud y gwaith caled, a wedyn yeah. beth sy'n mynd allan i'r sioe wedyn yeah, a, a cymryd y clod, ie. Yeah. Yeah.
Timothy yn help mawr i Gethin gyda'i ddefed balwen, ond am fridio defed torwen mae'n fwyaf adnabyddus. Wel, ti'n fydd i fyny'n mach trysor mwyach chi, efe? Wi mwyn siw bod lot o waith wedi mynd i ganol a blynydde wedi mynd i ganol i'r safon enni wedi gwir os. Wedi trial cael clust fach iddo nhw a beth oedd, yn, beth oedd yn anodd iawn yn y rhai torwen mae'r adachrau oedd bod nhw'n colli lliw yn ifanc, bod nhw'n mynd yn las gan bod chymod, y du a'r gwyn a'r patrwn ac yn yr air flwyddyn neu'r trydydd flwyddyn ond oedd yr, y du yn troi'n yn llwyd ac oedd e ddim, oedd e ddim yn yr un peth wedyn, yn dyfe? Felly wedi gweithio'n galed i gael yr i gael y lliw i aros, a mae rhai o'r rhain yn ddeg oed, ac ac yn dal i fod yn ddu, a maen nhw gyd, maen nhw gyd yn perthyn, maen nhw gyd, wedi gwir, maen nhw gyd yn yn mynd nôl i'r hwrdd a'r ddwy ddafad ges i pan o'n i'n ddeunaw oed, achos dim lot fawr o, chimod, o o'r hwrddod newydd wedi bod mewn yn eu canol nhw, ond yym, na, mae mae fi'n ddigon plesed yno edrych ymlaen, ond wrth gwrs yn eiddgar am yr ŵyn, ond neb pwy a ŵyr, yndyfe, falle siomedig fydda i leni 'to, os does dim dal. Wel, chi wedi cael blynyddoedd arbennig o dda, a Silian Blodwen yn gwerthu am record o 1,200 gini! Do, werthodd Blodwen yn dda iawn. O'n i ddim yn gallu credu i weud y gwir, achos yn 'y marn i, does 'na ddim un dafad werth y deuddeg cant, yndyfe? Wel, dim ond llond col yw nhw, prin llond col yw nhw! Ie, prin, ie. Falle ma' gyda hwrdd mae'n wahanol achos chi'n gallu defnyddio hwnnw ar y ddaear i chi gyd a neud mwy o waith, ond gyda dafad un, ch'mod, ne' dou hwn y flwyddyn, ond yym Dwy fenyw wedi dwli ar ar yr ôn yndyfe a diolch i Dduw am hynny ag ware teg ma' mae wedi prynu yym y me- y ddwy y ddwy fenyw wedi prynu 'da fi wedi 'ny yndyfe. Wrth gwrs amser hyn yw'r amser gore o'r flwyddyn dar defaid yndyfe jyst cyn bo' nhw yn dod â ŵyn a ma' nhw'n edrych yn ar eu gore nawr yn ydyn nhw ch'mbod. Ydyn glei.
Ond os 'ych chi'n ca'l y dewis yy canu ne'r amaethu